Alle schéine gudde Mëtteg. Äh, mir haten äh, de Moien nach en Tour Consultatiounen mat aneren äh, Regierungskollegen an derno och Rendez-vous an der Conférence äh, des Présidents. Tëschenzäit wor d'Gesondheetsministesch an der Santéskommissioun. Mir hunn au vu vun der Entwécklung vun den Zuele vun de leschten Deeg hu mer d'Chamber gefrot, och fir den Text, dee mer jo d'lescht Woch deposéiert hunn, och dës Woch ze stëmmen. Déi Informatioun, déi mer kritt hunn, och aus der Santéskommissioun, ass, dass dann elo och decidéiert ginn ass, dass deen e Mëttwoch giff zum Vott kommen an der Plénière, dat heescht, dass en dann och ab en Donneschde rechtskräfteg géif ginn. Just, ech skizzéiere ganz kuerz d'Situatioun, derno wäert d'Gesondheetsministesch méi an Detail agoen. Mir hunn eng Situatioun, déi nach ëmmer stabil ass. Mir hu keng Situatioun, déi elo, Katastrophal wär. Mee hei geet et drëms, wéi ech d'lescht Woch, wéi mer allen zwee schonn d'lescht Woch och gesot hunn, fir eis Loft ze ginn, fir eis Loft ze ginn, fir eis Sputt ze ginn, fir eis eng gewësse Marge ze ginn. Et si Mesuren, déi mer elo huelen, déi eis erlaben ze antizipéieren mat den Avisen, déi och komm sinn, an ech mengen déi aus der Covid Task Force oder vun den aneren Experten, duerch d'Kläranlagen, duerch all déi verschidde Faiten, wéi gesot, wou d'Madame Gesondheetsministesch méi kann. Erklären, si mer zur Konklusioun komm, dass deen héije Niveau einfach ze héich bleift. Mir kéinten, mir kéinte selbstverständlech pokeren a soen, elo probéiere mer nach, mee mam Risk, dass mer vläicht an zwou oder dräi Wochen an enger Situatioun sinn, wou mer komplette Lockdown dann net kéinten evitéieren an deen och méi wéi dräi Woche misst daueren. Dofir ass et wichteg an där Situatioun, an där mer hunn, wéi gesot, fir déi Loft, fir déi Marge, fir dee Sputt ze kréien, dee Sputt am Milieu hospitalier. Mir kënnen eis net erlaben an engem Land wéi Lëtzebuerg, datt à long terme keng Soine méi, normal Soine net méi oder normal Operatiounen kënnen prodiguéiert ginn. Op enger kuerzer Zäit ass dat akzeptabel, dass verschidde Saache jo deprogramméiert gëtt, mee mir kënnen net à moyen terme, à long terme dat hunn. Mir kënnen eis och net erlaben, dass op eng Kéier keng Plaze méi sinn an de Spideeler, virun allem och op den Intensivbetter. De Risk ass, mat deem héijen Niveau, dee mer nach ëmmer hunn, dass awer eng méi grouss Zuel vu Leit dann och an d'Spidol wäerte mussen en Traitement kréien. En Traitement kréien heescht, déi Zuel hu mer och, dass am Moment eng méi Leit intubéiert ginn, wéi dat déi Woche virdru waren. Dat heescht. E méi laangen Traitement, dat heescht och eng Besetzung vun Intensivbetter, déi méi laang ass wéi déi, déi mer am Ufank kannt hunn. Fir eis ass et elo de Moment, fir, ech erlabe mer ze soen, eng Handbrems ze zéien. Aplaz alles auszemaachen, mä eng Handbrems ze zéien, fir déi Sputt ze kréien. Wéi gesot, Intensivbetter kënne mer eis net erlaben, dass mer an zwou Wochen op eng Kéier keng Plaz méi hunn, An den normale Better kënnen mer eis net erlaben, dass an Spideeler op eng Kéier d'Leit net méi kënnen normal soignéiert ginn. An dofir déi Anticipatioun haut. Firwat net schonn éischter? Dir wësst jo, dass mer bis elo hei zu Lëtzebuerg am Verglach zum Ausland en normaalt Liewe konnten hunn, mat Restriktiounen, mat de Gestes barrièren, déi mer alleguerte säit Wochen a Méint och respektéieren, a mat deenen Efforten, déi mer alleguerte gemaach hunn. An ech muss Iech soen, dass ech, wa mer haut an där Situatioun sinn, dass mer kee komplette Lockdown musse maachen, ass et, well mer et fäerdegbruecht hunn, duerch déi Mesuren, déi mer viru puer Wochen annoncéiert hunn, an och Recommandatiounen, jiddweree sech bewosst ginn ass, dass e verschidde Gestes barrières nees misst vläicht méi, all Dag hunn, wéi dat virdrun de Fall war. Wann dat net de Fall geweecht wier, dann hätte mir haut eng Situatioun, déi exponentiell wär, eng Situatioun, déi net dee Plateau ass, op där mer eis säit Wochen awer situéieren. Dee Plateau ass awer ze héich an dowéinst, a wéi gesot, och wa mer déi lescht Deeg, an d'Zuelen hu mer jo och kritt vun deene leschten Deeg, keng Explosioun dobei war, keng Explosioun dobai war, kënne mer eis awer och net erlaben, déi liicht Baissen, déi mer hunn am Ju, liicht Baissen, Ju, liicht Baissen, dat sollt een och gesinn, liicht Baissen, mee Baissen, déi net duerginn, fir einfach ze soen, mir halen de Rythme de croisière, dee mer am Moment hunn, an da kucke mer an zwou oder an dräi Wochen, wéi et dann ass, mam Risk, wéi gesot, datt mer an enger Situatioun sinn, wou keng Plaze méi op Soins-intensive wieren, mat engem Risk, datt een e komplette Lockdown misst Hunn, a mat engem Risk, dass deen och nach méi laang giff daueren. Dowéinst, a wéi gesot, haut eng Handbrems, wou mer eis bewosst sinn, dass en Aschnëtter sinn an normaalt Liewen, dass et fir déi Leit, déi concernéiert sinn, déi Professioun, déi concernéiert sinn, wierklech grav Aschnëtter sinn. mee datt am Fong d'Interaction tëschent de Leit, d'Interaction sociale tëschent de Leit op e Minimum muss reduzéiert gi während dräi Wochen, fir datt mer derno nees méi Fräiheet kënne fannen. Vläicht haut e bësse Fräiheet opginn, fir an dräi Woche méi Fräiheet ze fannen, Madame Gesondheetsministesch.
Jo, gudde Mëtteg alleguerten. Et ass an der Essenz gesot ginn, dat dee Sputt, dee mer eis ginn haten, deen Délai fir nach ofzewaarden, ob net dach awer vläicht eng kloer Tendenz no ënnen um Niveau vun eisen Neiinfektiounen, um Niveau vun der Situatioun generell géif antrieden, dat huet sech net vérifiéiert. Mir hunn eng Situatioun, déi sech agependelt huet, awer op engem ze vill héijen Niveau agependelt huet. Mir leien, Dir gesitt dat an deenen dagdeegleche Chifferen, déi kommen, iwwer d'Woch gekuckt bei iwwer 500 Neiinfektiounen den Dag. Mir hunn en Taux de positivité, dat heescht en Undeel u Leit, wou mer kënnen dervun ausgoen, dass se an eiser Bevëlkerung de Virus mat sech droen, nach ëmmer vun iwwer 5 Prozent. A mir hunn. Wa mer d'Resultater kucke vun eise Kläranlagen, ganz kloer d'Informatioun, datt de Virus nach ganz staark verbreet ass. Et huet ee Moment ausgesinn, wéi wann et géif erofgoen, dunn ass et awer erëm eropgaangen. Et ass och net explodéiert an deem Sënn, mee mir hunn ons agependelt op engem héijen Niveau, op engem Niveau, deen ze héich ass, dee mer esou net vertrietbar fannen, op eng mëttelfristeg Schinn gekuckt. Wat bedeit dat, wann déi Zuelen nach ze héich sinn? Wat bedeit dat fir eis Situatioun? Ma et bedeit, datt wa mer eis op deem Niveau bewegen, wou mer eis elo bewegen, mat där Unzuel un Nei-Infizéierten, mat där Altersstruktur, déi mer am Moment hunn, dann déi och relativ stabel bleift vun engem Prozentsaz vun iwwer 15 Prozent vu Leit, déi iwwer 65 Joer sinn, da wësse mer, datt mer dat um Niveau vun eise Spideeler, um Niveau vun der Prise en charge gesinn a Form vun enger Phas 4, dat ass elo e Cadre de référence, deen eis Spideeler sech ginn hunn, dee mat sech bréngt, datt d'Prise en charge vun de Patiente generell, an net nëmme vun de Covid-Patienten, net méi déi ass, déi se am Normalen ass. Mir sinn do an enger Situatioun, wou verschidde Saachen anescht lafen an de Spideeler, wou Verschiddes muss zréckgesat ginn. Dat ass nach net. Bedrohlech ass es dat, mee an der Dauer ass et eppes, wat mer net kënne vertrieden, wat mer net wëllen hunn, well d'Zilsetzung dach awer ass, iwwert déi laang Wochen a Méint, déi eis nach bevirstinn, och fir eis Bevëlkerung generell wierklech eng gutt Prise en charge ze garantéieren. Mir leien, leschte Chifferen no, och do, wat eis Spideeler ubedeet, op engem héijen Niveau. Et geet net richteg erop, mee et geet och net erof. Mir leie bei 181 Leit op de Soins normaue, bei 45 war do dee leschte Chiffer, deen ech am Grapp hat, op der Intensivstatioun. Et ass schonn vum Xavier Bettel preziséiert ginn, Eng ganz Rei Leit sinn intubéiert entretemps. Dat si ganz pflegeintensiv Patienten. An et ass eis ganz wichteg, dass mer vun där Situatioun awer erëm lues a lues ewechkommen, dass mer méi Loft no uewen hunn, méi Sputt hunn um Niveau vun der Prise en charge vun eiser Gesamtbevëlkerung, fir dass mer och gutt a gesond alleguerten duerch déi Kris hei kréien. Et muss een och wëssen, dass, wann d'Infektiounszuelen esou héich sinn, wéi se dat am Moment sinn, wann den Taux de positivité esou héich ass, wéi en am Moment ass, dass de Risiko vu Clusteren, vu spontanen Ausbréch natierlech vill méi héich ass, wéi wa manner Leit infizéiert sinn, wat mer méi e groussen Deel vu Leit hunn, déi de Virus mat sech deen, wat selbstverständlech och de Risiko vun engem Ausbroch. méi héich ass. Dat heescht, dat alles, eent bei dat anert, mécht, dass dat eng Situatioun ass, déi esou wierklech ugespaant ass an déi een net soll iwwert d'Dauer halen. Et kënnt derbäi, dass, wa mer esou vill Neiinfektiounen Dag fir Dag och weiderhin hätten, dass et ingérabel gëtt fir eis Gesellschaft. Dir wësst, dass eis ganz Strategie fousst dorobber, dass mer déi Leit, déi de Virus droen, déi positiv sinn, esou schnell wéi méiglech fannen iwwert eis Teststrategie, fir se dann awer och an eng Isolatioun ze setzen, respektiv an eng Quarantän, wa se a Kontakt ware mat engem Positiven. An och dat féiert dozou, dass mer op enger, op enger Vitesse sinn, wou wierklech Dausenden an Dausende Leit wierklech mussen eraus vun hirer Aarbecht. Dat huet en immensen Impakt op eist Liewen, op eist wirtschaftlecht Liewen, op, op d'Schoulen, op de Leit hiert Liewen. An och dat ass eng, eng Situatioun, déi esou op eng kuerz Zäit ze stemmen ass, awer net an der Dauer. Wat kann een also méi maachen, wéi déi Mesuren, déi mer en place hunn? Mir hu gesinn, datt Lëtzebuerg u sech eng gutt Preventioun huet an datt mer dach en Ënnerscheed haten, laang Zäit, par rapport zu anere Länner, wou méi large mat verschiddene Schutzmesuren ëmgaangen ass. Mir hu ganz vill Reflexer en place, wat d'Masken droe betrëfft. Dat ass och ni opgehuewe gi bei eis am ëffentleche Raum, eben an de Geschäfter, wou d'Leit an an ausginn, ass Maskepflicht. Dat selwecht am ëffentlechen Transport. hunn eng Spärstonn, déi sécherlech och dozou bäigedroen huet, dass mer hei eng Stabilisatioun kritt hunn. Mee et geet drëms, elo wierklech nach eng Kéier, nach eng Kéier eng Couche bäizesetzen. Dofir ass et virun allem an an éischter Linn wierklech en Appell haut och vu mir als Santésministesch un d'Leit, Et gëllt wierklech drëm, e Minimum u Kontakter ze hunn, dass jiddwereen huet dat a senger Hand, déi Fräiheeten, déi mer hunn, déi hunn, déi hunn e Präis, déi engagéieren och zu eppes. Et ass wierklech net de Moment, déi Rumm, déi een huet, bis op de Maximum auszeloten. Et ass wierklech elo de Moment fir all Eenzelnen, fir sech ze froen, ob dat, wat e grad geplangt hat, ob dat elo muss sinn, ob dat net kann ausgesat ginn. All Kontakt biergt. eng Gefor mat sech. An dat ass déi komplex Problematik, déi mer hunn, vue datt mer och net genee wëssen, wou d'Leit sech ustiechen. Mir hunn effektiv eng Situatioun, wou e ganz, ganz groussen Deel vun den Neiinfektioune quasi d'Halschent net kloer attribuabel ass. Wat heescht dat? Mir kënnen net kloer erausfanne mat de Leit, wou se sech genee ugestach hunn, well méi Méiglechkeete sinn. Et ass einfach net ze definéieren. An dofir si mer och an enger Situatioun, wou et ganz schwierig ass, wierklech elo mam Fanger op eng Aktivitéit ze setzen. Dat Einfachst wär sécherlech ginn, Mir soen, Elo ass einfach alles zou. Mee do si mer eis och alleguerten eens, dass mer dat net wëllen. Dofir si mer beméit, wierklech ze kucken, Wou kann een, u wéi eng Schrauf kann een dréie goen, wou ee méiglechst vill Chancen huet, dass Aktivitéiten zeréckgeschrauft ginn? hu mer op där aner Säit e ganzen Deel un u gesellschaftlechem Liewen dach oprecht halen. Mir wëssen, dass dass e Confinement oder e ganz secke Confinement extrem vill Kollateralschued mat sech bréngt fir d'Leit, fir hiert Wuelbefanne, fir eis Wirtschaft, fir eis Kanner. Dofir ass et wichteg, dass mer no engem Equiliber striewen. dass mer kucken, e Maximum un Méiglechkeeten ze fannen, vun deene mer kënnen dervun ausgoen, dass doduerch a manner Interaktivitéit ass tëscht de Leit. Mee et ass sécher net esou, dass mat deene Mesuren hei, dass ee ka soen, voilà, dat do an dat do, dat ass Schold drun an dofir gëtt do an do zougemat. Esou ass et net. Mir sichen iwwert déi Mesuren, déi mer hunn, Weeër ze fanne fir insgesamt a global an der Gesellschaft manner Beweegung ze hunn tëschent de Leit. Mee letztendlech ass eng. Eng ganz grouss, eng ganz grouss Schrauf, un där jiddwer Eenzelne kann dréien, dat ass bei sech selwer. Et ass wierklech de Moment, an dat ass och wierklech mäin Opruff, hutt elo einfach kee Besuch, wann et net muss sinn, mat dat Néidegt. Ech mengen, et ass wichteg, dass mer no eisen eelere Leit kucken, no eisen, déi, déi Leit, déi vläicht alleng sinn, dass een hinnen urifft, dass een dofir suergt, dass se alles hu wat se brauchen. Mee et ass einfach net de Moment fir dat gesellschaftlech Zesummekommen. Firwat? well mer wëssen, dass wa mer, wa mer zesummen iesse ginn, wa mer Leit doheem hunn, da si mer manner geschützt wéi vläicht op der Aarbecht. Ech géif och do den Opruff maachen, wann een zesumme kënnt, och nach am Mooss vun deem wou méiglech ass, dach trotzdeem wierklech d'Mask ze droen, esou wäit dat geet, op alle Fall ëmmer do wou een déi zwee Meter net kann anhalen een zu deem aneren. Dat ass immens wichteg an 't ass och just esou wéi mer wierklech kënnen nach e Schub kréien, dass mer wierklech déi Zuel un Neiinfektiounen esou erofgedréckt kréien, dass mer net erëm Mat engem klenge Fickspoun dat Ganzt un d'Explodéiere kréien, bei dem Geringsten wat giff geschéien. Gëllt also Efforten ze maachen, nach an nach an nach. Mir sinn es alleguerte midd, mee ech giff behaapten, et ass grad elo wou et wierklech zielt, wat mer dat elo nach eng Kéier besser fäerdeg bréngen, wat mer eis e bësselche Loft ginn. Et si Perspektiven an Aussicht, mir wëssen dass Impfstoffer bestallt sinn, mir wëssen dass mer Zousaztester kréien, Schnelltester déi kommen, dat soll eis Hoffnung ginn, dass déi. Streck, déi mer nach ze goen hunn, net all ze laang wäert ginn. Mee sécherlech ass et net eng Saach vun Deeg oder Wochen, et ass nach eng länger Zäit. An dofir ass et och ganz, ganz wichteg, dass mer déi Fräiheeten, déi mer hunn an déi mer och hoffentlech kënnen nach e bëssen ausdehnen, wierklech vernünfteg notzen, dass jiddweree fir sech wierklech iwwerleet, wat e mécht, an net wierklech just drop aus ass, ze froen, Wat däerf ech da elo nach genau? Bis wouhinner kann ech goen? Dat ass net de Wee. Et ass net esou, wéi mer wäerten zesumme virukommen. An deem Sënn géif ech och Just enker drop verweisen, dass dat wat méiglech ass, mir halen d'Geschäfter jo op, mee et soll och net zu engem Ausfluch ginn. Maacht alles mat Mooss, briecht et op dat erof wat wierklech muss sinn. Och d'Aarbechtsplaz ass do, well d'Aarbecht eng eis Existenzgrundlag ass. Mir musse funktionéieren als Gesellschaft, alles Soziaalt ronderëm, sief et de Wee op d'Aarbecht, sief et d'Pausen déi mer hunn. Och do passt wierklech besonnesch op, dass grad do wou ee sech gären ustécht, do wou een fir e puer Minutten, einfach e bësselche méi relax ass. Dat sinn déi Saachen, wou een am Moment ganz besonnesch soll drop oppassen. Vill Kontakter kann een net evitéieren, déi hu mer noutgedrongen. Null Risiko gëtt et och net. Dofir ass et wichteg, dass mer alles, wou mer kënnen, alles, wou mer eng Méiglechkeet hunn, et sinn ze loossen, dat och wierklech elo maachen, fir dass mer all zesummen esou schnell wéi méiglech nees aus enger nächster Phas dann hoffentlech erauskommen.
Voilà, wéi gesot, fir déi Amendementer, déi hate mer Iech jo och scho presentéiert, hate mer Iech och jo scho presentéiert d'lescht Woch iwwert déi Mesuren, déi mer huelen. Eng vun deene wichtegste Mesuren ass déi, déi den Horeca betrëfft. Ech hunn schonn erkläert gehat, ech wëll direkt soen, den Horeca ass net en Hotspot. dass net dass den de Restaurant oder de Café den Hotspot ass, mee dass de Fait, och wann een zu véier op enger Plaz ass, ouni Mask, an ob dat doheem oder an engem Café oder engem Restaurant ass, d'Interaktioun tëschent de Leit grouss ass. Dat heescht, och wann ech nëmmen mat zu véier iesse ginn, mëttes mat den Aarbechtskolleegen, an ee vun den dräi ass krank, sinn derno dräi Leit méi krank. Owes ginn ech och just mat Frënn iessen, Mat dräi Kollegen, da sinn der nach eng Kéier dräi krank an ech kéint Iech dat nach dee Calcul weiderentwéckelen. An da ginn ech owes heem an da ass och nach d'Famill krank. Dat heescht, esoubal, dat wat een nennt die Bulle, esoubal een am Fong aus sengem Familiären, mat deene Leit mat deenen ee wunnt, sech vermëscht mat engem aneren, gëtt et ee Risiko dowéinst. A wéi gesot, den Horeca-Secteur ass net de Secteur wou elo en Hotspot ass, mä dat ass déi Plaz wou awer déi Interaction socialen wierklech grouss sinn. Dat selwecht doheem. Mir haten eng Zuel vu véier, déi Zuel gëtt op zwee reduzéiert. Ech hunn d'lescht Woch scho gesot, et si verschidde Piste geweecht, ob een net soll op null erofsetzen. Mir wëssen, dass eng Rëtsch vu Leit aleng liewen. Mir wëssen, dass eng Rëtsch vu Leit Support brauchen, dass se Besuch brauchen, dass se en Ouer brauchen, eng Schëller brauchen, e Mond brauchen, fir Rotschléi ze kréien. Dat heescht, dass et och wichteg ass, dass do, wou ee weess, dass et gebraucht gëtt, och nach eng ganz limitéiert Interaktioun och sollt sinn. Mir mussen d'Kontakter drosselen, mir mussen déi erofkréien, fir dass, wéi gesot, de Mélange tëschent deene Leit, déi net zesumme wunnen, wierklech op e Maximum, also op e Minimum reduzéiert ginn. An den Text ass zäitlech begrenzt, de 15 Dezember ass en zäitlech begrenzt, da musse mer och virdrun eis d'Analys och maachen, ob d'Zuelen och erofginn, ob mer déi Loft och kréien. A wéi gesot, dass net well elo de Restaurant zou ass, dass een dann soll doheem Iessen organiséieren. Ech weess, e Brunch, en Iessen, ee gesinn, ass wichteg. Mee wa mer all zesumme probéieren während dräi Wochen, während dräi Wochen esou mann wéi méiglech Kontakt ouni Mask mat engem aneren ze hunn, ass et eng vun deene Pisten, an deem mer aner Saachen evitéieren. Ech wéilt just drun erënneren, dass hei ronderëm eis dat meescht zou ass. Mir hunn et bis elo fäerdeg bruecht, ouni dass Spideeler iwwerlaf sinn, nach op ze bleiwen. Mee mir mussen d'Handbrems zéien, fir déi Loft ze kréien. An do sinn déi d'sozial Kontakter tëschent, déi Interaktioun tëschent deem engen an deem aneren, eben de Facteur, an dat soen d'Spezialisten alleguerten, vun der Reproduktioun vum Virus. Dat heescht, am Fong ass de Message kloer, am Moment soll een op dat verzichten, wat wierklech net muss sinn. An och wann ee seet, dass bis zwee wëllt net heeschen, dass een all Owend zwee Leit soll invitéieren. De Fait ass, am Moment soll ee wierklech sech op dat limitéieren, wat wierklech muss sinn. Mir hunn de Beräich och vum Fitness a sportlech Aktivitéiten, wéi Der wësst, ginn och limitéiert, well dat och déi Plaz ass, esou wéi ech virdru vun doheem oder vum Restaurant geschwat hunn, well mer wëssen, dass do och déi Plaze sinn, wou ee keng Mask unhuet. Ob dat elo an de Vestiairen ass, wann een an d'Dusch geet, oder wann een eben op der Maschinn ass, an eng Joggingsmaschinn, wou een en plus vill méi otemt a Mikropartikülle lassléisst duerch den Effort physique wéi och an engem normalen Zoustand. An dowéinster muss een och, an ech weess, wéi wichteg de Sport ass, Mee mir kënnen eis awer net erlaben, da Plazen opzeloossen, wou mer wëssen, dass een d'Masken net unhuet an awer och do e Prinzip vun Ustiechung ka sinn. Mir hunn d'Sportsinfrastrukture wéi zum Beispill d'Halen, d'Piscine si jo zou. Et sinn nach ëmmer Fräizäitaktivitéiten, et kann ee jo zu véier, dat ass jo kloer, kann een zu véier spadséiere goen, kann een zu véier Jogging maache goen a wéi gesot Aktivitéite kann een zu véier maachen. Mee wéi gesot. Sport commun, mir wëssen, dass dat schwéier ass zu véier, mee de Fait ass, dowéinser soll ee wéi gesot déi dräi Woche soen, okay, da verzichte mer op den Training, mir verzichten op d'Aktivitéit, mee et geet drëms, wéi gesot, d'Zuelen zesummen erofzekréien. Wéi gesot, mir, den Elittesport, well dat hir Professioun ass, kann nach weider trainéieren an et sinn och Mesure geholl ginn, fir an der Schoul, well d'Schoul jo och op ass, dass do och nach Schoulsport kann organiséiert ginn. An de Schoule gëllen och eng Rei nei Mesuren, déi net am Projet de loi festgehale ginn. Deen éischten ass, Op den ieweschte Klassen am Lycée wäert e System vun Alternance agefouert ginn. Et kommen nei Reegelen, wat d'Schoulkantinnen och betrëfft, fir d'Zuel vun de Schüler ze reduzéieren. Ech weess, dass do Diskussiounen waren, Soll een d'Kantin net ganz zoumaachen? D'Kantin ass awer déi Plaz, wou ee mat Dephasage et ka fäerdegbréngen, eng reduzéiert Zuel vu Leit, mat Distanz kënnen ze hale wéi aplaz ze soe jiddweree kritt eng Zalot oder e Sandwich an derno sëtzt een awer all zesummen an deem selwechten Eck fir säi Sandwich oder dann eben dat wat ee kritt huet z'iessen. Dowéinst ass d'Kantin ass am Fong déi Plaz wou een do an deem dote Beräich kann op zwee Meter deen nächste Schüler och hunn an dofir wor et och wichteg dass deen heite Punkt och nach giff gemaach ginn. D'Sorties pédagogiques gi fir de Moment ausgesat. A wéi gesot, de Grondprinzip ass, dass d'Schoulen an d'Aktivitéite ronderëm d'Schoulen och nach weider kënnen assuréiert ginn. Wéi gesot, generell, de Port du masque ass och, méi wéi véier Leit ass obligatoire. Egal wou et ass, och op der Aarbecht, wann een an engem selwechte Raum ass an et huet ee keng Distanciation sociale an et ass een zu véier, ass och de Port du masque obligatoire. An soss enzwëscht gëllt och d'Distanz vun zwee Meter. Bei méi wéi véier Leit wësst Der, sollen d'Leit och sëtzen, Dat heescht, dass och net déi Interaction ass, wou dann op eng Kéier déi Distanzen net méi kënne respektéiert ginn. An all Rassemblement iwwer zéng Leit soll, ass och verbueden. Dat heescht, et sinn nei Restriktiounen. Et sinn nei Restriktiounen, wou mer wëssen, dass den Horeca-Secteur, net eleng, et sinn och d'Foiren an d'Salonen, déi jo net erlaabt sinn, et sinn och d'Kinoen, déi zouginn, dass och d'Parc-à-thème, d'Indoorspillplazen an de Casino, déi och zouginn, mä einfach déi Rassemblementer, wou ee weess, dass esou vill Leit beienee kommen an engem zoune Raum, sinn elo fir dräi Wochen zou. Wéi gesot, dat heiten ass eng Handbrems, déi mer zéien. Et si fir verschidde Leit geet et ze wäit, fir anere Leit geet et net wäit genuch. Fir eis si mer hei, verzichte mer op verschidde Gewunnechten, déi mer hunn, mir verzichten op verschidde. op enger Freed, déi mer och kënnen all Dag hunn, mee et erlaabt eis vläicht fir an dräi Wochen nees kënnen méi d'normaalt Liewen ze fannen. Mir wëllen alles maachen, fir datt mer wierklech am Dezember, an d'Spezialiste soen engem, datt mer och dee Sputt brauchen, well fir Chrëschtdag, an an der Chrëschtvakanz de Risk och ass, dass d'Leit méi no nees unenee kommen, dass d'Leit awer wäerten nees ee mat deem aneren zesumme kommen an dass mer da riskéieren, och am Januar eng aner Explosioun kënnen ze kréien. Dofir léiwer elo d'Handbrems, léiwer elo antizipéieren, wéi derno eng Situatioun ze hunn, déi mer net méi packen. Et ass en Effort collectif, dee gefrot ass. dass e schwéieren Effort och, also dass méi wéi en Effort, mee fir déi Leit, déi elo zougemaach ginn, verstinn ech, dass dat mat ganz ville Suerge verbonnen ass. Mir hunn, wéi gesot, och Hëllefspäck jo decidéiert, fir deene Leit och ze hëllefen op enger onkomplizéierter Aart a Weis, déi méi wäit geet wéi an der éischter éischter Well. Mee wéi gesot, wa mer et kënne fäerdeg bréngen, dass mer no dräi Wochen nees en normaalt Liewe fannen, ouni mussen duerch de Lockdown, dee wierklech ronderëm eis awer d'Reegel ass, ouni e méi laang, eng méi laanger Period wéi déi, déi elo och am Ausland de Fall ass, da mengen ech, hu mer alleguerte fäerdeg bruecht ze weisen, dass mer solidaresch sinn, wann et wierklech eescht ass. An all déi Leit, déi an de Spideeler sinn, all déi Leit, déi an de Soine sinn, a virun allem all déi Leit, déi an de Spideeler schaffen, mussen och gesinn, dass déi Solidaritéit och vis-à-vis vun hinne gëllt. Mir hunn, mir kënnen eis net erlaben, op eng Kéier eng Situatioun ze hunn, wou mer d'Leit net méi kënne soignéieren. Dat wëlle mer net. An dat kënne mer just alleguerten évitéieren, wa mer eis och alleguerten un d'Reegelen halen. Voilà. Merci an et ass un Iech.